yaanong re na le mathata a ntseng jalo re ne re re mongwe le mongwe ga mmagwe ke se re se buang re re mongwe le mongwe hela a ikele ga mmagwe
ha e le gore bone ga ba batle rona re tsamaya ka tsela re tla ba bontsha bopoo ba rona ka gore le gona re itse go lwaela ka ba itse go lwa

re na le dilo tse re batlang gore di arabelwe ke saps re ka gopola gore mo malobeng ka diteti tsa june re ne re na le khuduego e ne e solofetswe mo mahikeng jaanong minister wa rona wa sepodisi o ile a ntsha molaetsa wa gore a ntsha le mandate wa gore sepodisi sotlhe se tshwanetse se netefatse gore ga se tsereganya se sa tsaya karolo se sa ema kgatlhanong le ba maaforika borwa ebile le se sa ema le ba ba reng ga ba tshwana gore e ba lefa yana ke lwanile ke le one so ke ba latetse ke le one na i don't know english i speak in setswana ke ba latetse ke le one ba ntabare ebile ke fail nna mo south africa ke le teng mo gara rank mo salonic ba ntaga am

that we are working so hard to build on, we are investing on it. But now, where is our law? Where is our president? Where is the African National Congress, the ANC? Where are you, Mr. Ramaphosa, Cyril Ramaphosa? You know, so Rona Momafiking, it's like we are being taken for granted. Ba re laula, ba sutlha, ba re sutlha mo moyeng, ha ba batle go utlwa, kore ba re lwantsha mo tulong ya rona. so re ntse re ba kopa sentle ka molao gore ba tsamaye ba re bone ga ba e gope
jaanong gone re swabileng ko go eta molomo gompienong kana ka re memorandum o gorogile gone mo mafikeng police station gompieno mare go goroga ga one la e le gore re eme motshegare otlhe re ema re letetse botsamaisi ba mahikeng police station ba santse ba le mo dikopanong tsa bone tsa botsamaisi ko bofelong re kgonne we are being undergraded wantlhaloganya because we are peaceful people we are making peaceful marches in other continents in other countries there's war but here we are making a peaceful march so we are at that level that we reach the peak and when we reach the peak we gonna explode like a volcano se se utlwisang botlhoko the way batho ba ba re tsaelang for granted ka teng the way ba re nyaditseng ka teng re kopile so nice so peaceful gore ba gaetshong re kopa gore le tsweleng di-saloon and support our march ga re lwane le lenyena ne o itse go ba irang they go behind our backs ba tsebirang ba tswelela bone batho bao mo di-saloon ba bereka supa sa go keng ga ba re tshabe ga gona mo ba re tshoganteng ba re nyedisa thata because ba itse rona re batho le peace yaanong today it ends re re enough is enough yes yes
bana ba rona ba kgone go di- go ja dikotlele tse di tletseng because of bone and ga re irise because of re tlhoile maaforika a mangwe ga re ba tlhoya maaforika a bangwe re ira se because re batla leruo la rona re batla bana ba rona ba phele bana ba rona ba kgone go na le dikgwebo tsa bone
go boatla ebile go bosula o bona motho a tsena mo salone a tlo go tshwara tlhogo o le motho wa mo lapeng fa a tswela kwa a tswang teng ga a tsena fa a tlo go bereka moriri wa gago a sa itse re sa itse le gore motho a mme kwa a tswang teng a se mmolai a ga a se motho e le goreng wa batliwa le kwa a tswang teng wa tsena ga ba re sekaseka ditlhogo that's why o bona re heletse e ka re le rona re khuduegile ditlhaloganyo bathong re kopa gore mazimi a re sutela ga re kgone go bereka mo gae go tletse bone hela mo disalone ebile ba re dipisa mo godimo ga moo ba re utswetsa le di-client tsa rona ga re bereke sepe mo disalone ba re ba bolelela gore rona re lazy mo gae ga re bereke ba ipeile ka bopoo le bopheki ebile ba bua gore ga re batla gore ba tsamaye re ba hise ke lehatshe la modimo le so ba bula yang di-business yanong so rona ebile ba re kgoba o fitlha le gore rona re patela rente mo leforeneng o tsaya kae tsetla gore ene a tswe kwa tswang a tle gore patedisa rente mo ga rona a re kgobe le ka mafoko se seng se se re tenang ke gore go na le mahoko a re a utlwang a buiwang ke ba department of home affairs ba home affairs ga ba bua ba re ba blame rona at some point as residents tsa mahikeng kgotsa mo maaforika borwa because ke rona re fang batho ba tshono ra ba tsenya mo tlase ga disaluni tsa rona re bereka le bone ra bereka le bone ra ba hitlha ebile ga re tshwanetse go enforciwa ra ba hitlha ba re ba blame rona mare ya ba lebala gore the first line of defense ke the border management authority where is the border, uh, the border security batho ba ba tsena jang mo countryn ya rona gore e le wena o le home affairs o tshwanetse o enforce e be re ga ba setse ba tsene o bonta gore na ke mohira jang so o bula business ya mo south africa o sena permit ya gore bule business le gone molao wa south africa wa re motho a tla go bula business mo south africa a ba na le five million plus so bone a ba na yone five million plus so ba dutse ka bopoo ka bopheke ka gore bone ba ipoleletse gore ba tla re diris ba tla ba tla re lwantsha because bone ba thata so ke ne ke kopa botlhe ba ba berekang di-saloon ba ba irang meriri ba ira manala di-makeup ko di-uniting gotlhe ba tle mo toropong every day e everyday mo toropong ka eight re a kopana re tle re thusane rotlhe ee borra rona le bomma rona ba ntshitse maburu so rona ga re palelwe ke gore le bone re lwele lefatshe la rona re na le bana ba e leng gore ba emetse tse dikgolo mo go rona ebile ba re solo- ba re solofetsa le gore bangwe ba bangwe ba rona re tlo go swa ba tlo gore bolaya so ga e le gore ba batla ntwa we are ready we are ready re ira sengwe le sengwe ka molao re bontshitse le memorandamo re tlile mo police station re ba file memorandamo re ira sengwe le sengwe ka molao so bone ga ba ire ka molao rona re tsamaya ka tsela ke feel gore it was not fair go tseniwe hela re sa itse sepe re sa iprepare re sa fiwa any aleta go gutlo go diragala eng re ntshwa mo teng ga di-salone Mme re sa itse sepe, go sutiwa, go iriwang, re sa fetsa le go ira dilo tsa rona, re setse re patetse le go patela. O oh, itse nna ke tlhaloganye. Re e duetse. Mare ga ke happy le e seng ka gore at least ha nne re informilwe before, nkabe re sa tla di-saloon, nkabe re boetse matsatsi a tlang a kere. no yana go tsamaya ka di-half ga go tsenwe le ko saleng go teye batho re kopa le phuthelele tsameo e eh, bone ra phusiwa re tsewa yo god re tsewa di-video ra patelediwa do this ga o kgone le go tswa gongwe no yang ke lebetse le founu mo teng mole ke tla lemoga ke le ko ntlong it's not fair